Genesis dal kul le dal hnih caang riatnak hi kan hun chim duhmi sinain caang ruknak in ka hun rel lai. Genesis dal kul le dal hnih caang ruk in caang riat tiang. Cun Abraham nih khang thawinak ca ding thing cu Isak kha a phorhter i amah nih mei le nam kha a put hna. Cuticun hmunkhat ah an pahnih cun an kal. Isak nih khan a pa cu, Ka pa, tiah a ti i a pa nih cun, Hawi ka fapa, tiah a leh. Isak nih cun, Mei le thing cu an um, sihmanhsehlaw khangh thawinak ca ding tuufa tah khuazei ah dah a si kun? a ti. Abraham nih cun Pathian nih a khaan te ko lai ka fapa tiah a leh i cuticun an pahnih cun hmunkhat ah an kal lengmang. Abraham nih cun Pathian nih a khaan te ko lai ka fapa tiah a leh i cuticun an pahnih cun hmunkhat ah an kal lengmang. Cathiang kan relmi a thar in Bawipa nih thawk kan chuahpiak ko seh. Amen. Hi Baibal caang i tuanbia i sining ka rel tikah hin thuk piin ka sining he aa tahchunh tikah hi tuanbia a chim ding hmanhin kai tlak lo ti fiang tung kai hmuhmi si. Abraham kai si ter ah hin a sining pakhat hmanh ka phakmi a um lo. ka fapa maw ka fanu maw raithawinak ding hin Pathian nih ka hal ve se la ka pe siang tak hnga maw ti hi keimah le keimah bia kai hal keimah tu nin cun Pathian rian ṭuannak ah ka pum kai pe tiah ka ti khawh men ko lai nain ka fapa hi ka ti kho hnga ma ka fanu hi ka ti kho hnga maw ti hi voi tampi bia kai hal mi si Cun Isak dirhmun ah ka van i umter tik ve fawn zong ah hin Isak hi a pai khualtlawng kho cangmi a si caah ngakchia bawhte a si loh ti cu a fiang kumkhat kum hnih a si loh ti zong a fiang thing hmanh a pu kho cangmi a si Tonbian in kan chim ning lengmang ahcun kum hlei hnih in hleili karlak hrawng si lai ti si i Middle East lei a ṭhangmi hna cu kum hlei hnih kum hlei thum cu patling tia dengmang hin pum ruang hna cun si. A pa cu kum zakhat a si cangmi a si i a tar ngaingaimi si i Isak nih hin nawl ngai loin cawltal khi duh sela fawi tuk in a pa kal tak khawhmi si ko. Sihmanhsehlaw bia cu a hal nain a pa nih a lehmi ah Bawipa nih a khaan te ko lai timi zumhnak ai hrawm. Kan fale nih kan zumhnak hi na hrawm ve tak hnga maw ti hi bia hi voi tampi kai hal. Tlinh lo ngaimi asinain atu lio kan boruak kan sining kan tonmi nih hi dirhmun ah kan hal ve ko rua tiah lungthin an fak tuk in a cuang i cucaah cun i thaizing ah hin bawipa nih cun a khan te ko lai ti i ruahṭi ding in kan hun i tim hna lai. Don Moen an timi pa hi chanthar Pathian thangṭhatnak hla praise and worship kan ti lengmangmi a satu pakhat a si ve i cu nih cun hla a sakmi pakhat nih cun God will make a way Pathian cu kan nunnak lam a si timi hla hi a sakmi a kan sakpiakmi a si cu nih cun ruahchannak a kan pek i thazaang thar zong kan hmuhter ngaingai minung caah a si kho ti lo tiah kan ruahmi zong Pathian caah cun lam a um zungzal ko i Pathian nih cun lam a kan serpiak i mit in hmuh khawh lo khuaruahhar in lam a kan hruai thluachuahnak a kan pek a kan timtuah piak thil a kan khan piak ko timi hla hi a si i Pathian nih a kan umpi zungzal tiah a langhtertu hla pakhat a si. Atu lio harnak le ṭihnak kan tonmi nih kan hnabei a kan donghter maw? Kan lung a rawk in kan ruahchannak a ziam maw? Nun huam ti lo hoi hna in kan um sual ma? Zeizong kip ah a sung kan khang maw? biahalnak tam tuk tu leo na chuak lomnak zalonnak luatnak le hnangam daihnak khi kan tingco kho taktak hnga maw ti bantuk in biahalnak phunki phi kan thinlung chungah okir ngira hol ci ekhon ti mu pe tin tan men tokin a ringmi a thangmi biahalnak hi a chuang ngai ngai mi a si kan mang hmanh ah hin zeitluk in dah kan lungre theih ti ahcun kan mang hmanh ah covid zawtnak nan kan zaw thulh cutluk cun kan mang hmanh hi a him lo i hi lio caan ah pathian nih kan ca a ṭha bik in a khanmi a um ko zumhnak in kan kal lengmang ve tu a herhmi a si ti kha hngal ṭhan hna u sih law kan hmailei kan hei chawnhmi kan hmailei khi chum nih a khuhmi a ṭha tuk ko a zelhmi a ngan tuk ko nain thiang thlarau he cun kan pahṭi ko hna lai Jesuh Khrih hi a pakhatnak ah kan zei zongza a si ti hi a thar in ruat ṭhan hna u sih kan mitthlam ah cuanter hna u sih kan bawipa Jesuh Khrih nih re thei an habei a dong ngaimi hna kha a rak hnem hna ti cu nan hngalhmi si Johan dal hleiruk cang som thum le cang thum na zitin dah kan ti nan thinphang hla u vawlei nih harnak an pek ko hna lai ti harnak an pe hna lai lo ti lo harnak nih an hrial hna lai ti zong ti lo vawlei nih harnak an pek ko hna lai sihmanhsehlaw nan thinphang hlah u ṭi hlah u vawlei ka tei cang tiah bia a kan kamh a kan beuh Cucun Johan an hleili cang kul le cang sarih kan rel tik zongah hin daihnak hi a phunphun um vawlei nih a pekmi daihnak phun kan pe hna lo ti keimah hnangam daihnak tu kan pek hna ti zanai ah article pakhat te capar pakhat te daihnak bawi timi Christmas sermon caah muko nih tial in ka fial ve cu ka tial i mirang holh pakhat keimah nih ka sermi um cucu zeitindah ka ser tiah cun justify peace timi biafang ka hman cu nak fak deuh kan chim si ahcun distorted peace timi biafang ka hman a sullam cu zeidah si ti ahcun thian cheh piak a haumi daihnak ti ka si Tampiak a haumi, chimpiak a haumi, na sual lo tiah thian chehpiak a haumi daihnak nih vawleipi a zelhmi si daihnak taktak a phan kho lo. Dinnak kan timi hi daihnak taktak kan timi hi thian cehpiak a herh lo. A tlingmi a si. vawlei nih a pek khawhmi cu kha thian chehpiak haumi daihnak phun lawng a si daihnak cu kan chim ngai a ceih ngai ve a tuah zong a tuah ve ngai nain daihnak thian chehpiak a haumi chung lawng a um cunak fak deuh bafang ka hmanmi cu distorted peace ti si le soksam dihmi nonnok dihmi peace timi daihnak mi nih put ṭung i hei sualpi ngai ṭungmi neh dih ṭungmi hrawh dih cikcekmi daihnak phun lawng hi au lengmangmi cu si cu ni cun kan zelh lio ah Bawi Jesuh Khrih nih cun cu bantukin vawlei nih an pekmi daihnak cu kei nih kan pe lo te kei ka daihnak kan pekmi hna hnangamnak kan pekmi hna van daihnak a si ti kha Johanna ngan hlei li hme kul le sari, kul le sari ah kan chimh nan thilrit tuk maw tiah bia kan ha seinam ka nei hi ka seinam hi hrawm ve i tom ve ka seinam in na thilrit kan thilrit kan kan phurti lai tiah a kan so mathal dal hlei khat chang kul le chang re chang som thun nan rel chu nan hmu Cu pinah Zoan ang a hleili hme paruk ah nan rel lengmang mi kan fale zong nih hopo nih nan bahat mi kan bahat mi ka si ti si. Kei cu lam le biatak le nunnak ka si tiah vancung kainak lam a sinak kha kan chimh. Amah kan fuhpanh, kan zumh i kan sualnak kan phuan i kan i ngaihchih taktak ahcun mi thar ah sersiam a kan duhtu kan Bawipa le kan khamtu a si. Galilee peng Nazareth khua i a rak um lio ah khan hmuhtonmi experience tampi kan Bawipa Jesuh Khrih kha rak ngei ve. Reverend Dr. William Berkeley nih Galilee peng kong a ṭialmi pakhat te kan hun langhter hmanh lai i cucu kan Bawipa Jesuh Khrih chan lio ah amah zong nih a mit in rak hmuh vemi a rak tuarpimi hna a si. Galilee pengmi hi dothlennak an rak tuah ve. Cu dothlennak an rak tuah khan dothlennak an tuah zongah cun an mawh ve lonak cu profet deu tete an chuak pah ve lengmang cu. Voikhat an cu Ben Jesus an timi pa hi chuak le cu pa hna nih cun minung zanga hrawng hna i rawl a dangh khawh ve hna cu khuaruahharnak phunphun i ser khawh ve hna i Messiah ka si ti ka zul ve u ti Rom pennak kan tei cang lai ti hriamnam a tlaihter hna. Amah belte an hriamnam tlaihmi kha Rom ralkap pawl nih an tlaihmi hriamnam tluk cu a ṭha kho lo. An doh ve pahnih thum cun thah ve hna. Asinain tei naisai hna lo. A donghnak ah Rom ralkap nih an tlaih ciammam hna i hi bantuk dothlennak hi Galilee peng ummi milung thawhrang pawl nih tuahti hna hlah seh, rim hna seh, ṭih hna seh tiah ni ni khat bak ah zeidah an tuah ti cun Nazareth lam thluanpi ah hin minung a thong leng in vailam an rak tah hna. Nikhat chungah fawh e. Ni nikhat chungah minung a thong leng vailam an rak tah hna. Cucu kan Bawipa Jesuh Khrih in a mit in rak hmuh i a rak tuarpi ve mi hna si. Thongka zuka sawm riat kum riat lio ah khan biṭhe kum hnih ka kai lio si i ka tlan val cingling ka ṭhawn cingling khua ka ruah huam cingling cu lio cun kan rampi a buai lio kha si ve i thla khat chung ti awk dengmang in insing in su le tiang khi ken chandah piak in kal huam ka zong kan ka pa le an he kan kheng lo le kan va thi lo le saka nu zong ka ko hna phungki zong ka ko hna cu lio ah khar ka tel ve mi ka si cu ahcun a dongh lei ah zeidah hong cang ti ahcun kha lamthluan pi kam ah mi an thah hna i an hngawng an cik hna i an thlai mi hna kan hmu ni ni tiang an ka mit thlam in a chuak kho lo khom a chel ah a hong lang tawn lengmang minung hawi si ve mi lu van cik i van tan i van thlai ti mi cu hlan lio hlan lio pi tuan bia lawng ah kan rak thei bal mi si tu cu ka mit bak in ka hmuh ve tikah cun ka mang a si rua ka mang si hram seh tiah he kan mit kan in hnuai zongah kan mang a si lo a taktak a si nu le nau na nu le pa hna cucu a thong hmanh an tling lo ah tlawm te khin si ko nain khakha mangchia hmanh ah mangchia nakin a chia deuh mi ha lo na ṭa, na fapa, na pasal, na pa, khakha minung thongkhat lake vailam tahmi ah khan rak i tel ve hna seh law ṭap lo in um kho hnga maw hacang rial lo in um kho ngai hnga maw Israel miphun salthang hna nih Jerusalem an khangh dih cu mu an biakinn zong hrawh piak dih hna cu mu an mirum an mifim vialte an kalpi dih hna cu mu cu ahcun Babylon tiva kam ah nan hla kan sak piak hla sak nan thiam an ti lio ah ti na hla cu kan sak kho la Psalm number za le sawm thum le pasarih cang khat nakin cang kuan ah khevrel ṭhan te ve hmanh chiat dawh an rak i ser khah an rak ṭap khah Bawi Jesuh nih kan sining hi a hngalh a ton i a kan tuarpi mi a si ko sining a kan hrawmpi lawng si loin Satan thong chungin kan chuah khawhnak lai a lam a kan chimh a zungzal in nan sinah kan umpi hna lai tiah bia a kan kamh Mathai thawngṭha dal kul le dal ria cang kul na rel ahcun cucu kan hmuh khawh thaizing uktu bawi nih lungrethei in um hlah u tiah a kan ti. Mathai dal ruk khi van rel hmanh u la. Nihin zong, nizan zong, thaizing zong uktu kan Pathian nih zeitluk in a kan dawtnak khi tu le tu phun tampi in a nolh. ruahchannak kan ngei maw ngei lo hen tiah bia hi atu lio kan boruak kong he pehtlai an ka hal tawn i ka lehmi hna cu ka dual le hna ka hngal bak ve lo asinain nizan ah khan zeitindah na nunning a si bawipa nih lam an hruai ning kha ruat law nihin ca lomnak bia chim law thaizing ca ruahchannak ngei ko hen ti hi ka leh tawnmi hna a si ruat ve ṭhan hmanh nizaan ah khan zeitindah na nun zeitindah khuaruahhar pathian nih an kham i an nun i thihnak kan ton ah maw harnak kan ton ah maw zeitindah kan lonpi ti kha ruat lo nihin ah te zeitluk in dah kan dawt ṭhiamṭhiam cu bawipa zong nih cun thaizing ah a khan te ko lai timi chungah hin ruahchannak kan petu si cu dah ti lo cu bialeh awk kan nei lo Abraham bantuk zumhnak he kan hun zoh ta rih hmanh hna lah. Kan Bible caang thimmi kha nan hngalhmi si. Thla zongah kan sak lengmang. Jehovah Jire kan timi kha si. Genesis angan kul le hnih ahme hleili ah khan kha afapa van tha taktak nika khan nam avan i zu tika ngakchia pa ka harnak pe hla an van tia ampong kam van zo tika cun tukong bai rai thoi ding tukong bai burbuk chung om mi khan mu tika ai tum chompi pathian si lo bawipa nih a kan khan piak timi Jehovah Jireh timi fang a chuahnak kha si hi Jehovah Jireh timi hi uar ngaimi kha si zumhnak kongah phunphun in an fiah cio mi kha si Pathian nih cun a khan te ko lai ti Abraham nih Isak a chimmi bia hi Abraham a zumhnak a zik a phaknak a theipar pakhat a si a zumhnak a ṭhesnak hi a zik zong a si i a theipar zong a si fawn a theipar kha Isak in hong zu ni biakam thar Johan dal khat cang kul le cang kuanak ah a zik in a tling zeitin a tlin tipil petu Johan nih zohhmanh u khi vawlei sualnak a kalpitu tuufa khi tiah Bawi Jesuh Khrih ah khan a chimmi a tling Sinain Jehovah Jireh timi hi ta kan sak ah maw phungchimtu tampi nih maw silole a phunphun in kan hrilhfiah cio tikah palh cu kan palh lai lo nain tlawmpal te kan nganh deuh ko rua hlah maw tiah ka siarem lomi um. Jehovah Jireh timi cu my provider a ka petu a si ti leng kan ruah tikah materialism timi vawlei thilri lei le prosperity timi vawlei ṭhanchonak le thilri in ṭhan luaimai bawipa na khan te ko lai ti tiang vial in mi tam tuk nih kan fianter tikah blind faith timi zumhnak mitcaw in a kan kalpi tu ah a chuak dengmang a ping ah kal ai neih ngaimi a lo ṭung i ai hlat bakmi si zeitik mah ai tong lo dingmi a si ṭihnung ngai zeicahtiah cun Abraham zumhnak a zik i ṭhesmi sinak khi prosperity lawng kan ruah cu kan philh cu Chawlava kong hi a chim duhmi cu si dawh a si hrimhrim lo Sinain nifatin kan nunnak kha apply phun kan tuah le zei he dah ai lawh ti ahcun Khrihfa Labu nambar zathum le kul le nga kan sak i vailam tah vanlam a si ti kan tui ngai i vailam tung hram i kan mitthli cu a tla ngai na tiin emotional tiang lawng a phanmi mitthli lawng si vailam tah ai put rih lomi khi si Jehovah ji reh timi cu vailam tah tung ai putmi nun kha rak si a fa zong a pek khawhmi amah zong nih zeizong vialte Pathian sin i surrender a tuahmi pek dihnak abdihnak a si nawl ngaihnak nawl ngaimi obedience timi azik in a phannak a si ai dang tuk vailamtung hi kan phan cio cio nain sual phuannak tel hleng lo in mitthli tlak khawh a si music in mitthli tlak khawh a si ka kha tai laimi tampi nih kan ngant deng lengmang vawleicung phungchim thiam tampi zong nih an van ngant deng lengmang mi si poi tuk in Khrihfa cu kan sifa awk si lo ti a lo ngai cu tenan ruat ve hmanu lo bawi su Khrih hi a rum le rum lo cu nan hngal dih mi si nan hngal dih mi si rumnak a rat lo cun hngalh dih mi si sunparnak a rat lo cun hngalh dih mi si vawlei authority in a rat lo cun hngalh dih mi si amah lila kha tuufa aiawi in a donghnak ah pekchanhmi raithawinak nun thapnak rawl ulhnak rian ulhnak nun thapnak kha vialte ai pehmi a si caah doko hi kong ka chim ngam lo ti ka ti lengmang nak si vailamtahnak a sipuai tuahnak si bal lo refugee si khawhnak soknak zong a si fawn nai sai lo Jehovah Jireh nih hin zumhnak mitcaw blind faith sinak a kan cawnpiak lo Pathian nawl ngaihnak a zik a phaknak chungin Pathian nih cun a khan te ko lai tinak tu rak si NIV Study Bible nih fiang tein hi Isaac le a pa rai an thawinak kong tukong a khan piakmi kha kan Bawipa Jesuh Khrih Pathian tu fa ah a tling tiah a hrilhfiah i kan rel khawh vemi a si. Kan hnu thla dongh lei i thlantlang khua nih a ton a tuarmi cu zapi hngalh a si. Vawleipi nih hngalh a si. UN zong nih hngalh, ho paoh nih hngalh a si cang. Hi lio caan ah kang uhnak le inbohnak, inbohpiaknak a tongmi hna nih an vuivainak aw pakhat nih kan thei lo. An ngaihchia tuk ve ko, an ngaihchia tuk ve ko. Asinain an hrum ainak kha Jesuh Khrih chung tu ah khan a si. Bawipa nih kum kul a ka hmantermi in a si a ti. Kum sawm le kum termi in a si an ti. Bawipa nih a ka pekmi a si an ti Pathian an mawhchiat nai sai lo. Lomnak bia tu an chim khawh lelang. Ka uar khunmi hna cu thinhan lung in volpomnak bia zong an chimmi ka thei hraw lo nan thei hraw lai lo a um bak lo atu lio i ka celh lo ngaimi bia facebook ka zoh i ka lungre theih bikmi bia zeidah a si tiah cun biachia a tam tuk biachia lawng te khat pamnak lawng te na khat pamnak bia in thi awk ṭha ka si lo mi tam tuk an thi cang lai cu tluk cun a thur hnawm sina ni nizan ti ni kan u kan nau na thlan tlang khuan i an tonmi inn za len sawmruk len lileng a kangh lio ah khan vuivainak aw chuak sual lo pamhnak aw chuak sual lo amah balte a leng i ummi ramthumnak a phanmi tu hna nih facebook i an zainak tete cu vai kan rel pahmi a um na a tuar taktakmi nih an zai lo Khakha Jehovah jireh nun cu a si. Duh a nungmi nun cu a si. Harnak taktak kan van phak tikah, hneksaknak taktak kan phak tikah, sui taktak an sinak a lang. Ngun taktak an sinak a lang. Diamond an sinak a lang. nai hrawng cu Nero nih Rome khualipi a khangh timi capar ka ṭial pah lengmang i chiatling nih hin a ka thlah piak lengmang i kai lawm ngai te. Nero siangpahrang pa nih hla fung khat phuahnak ding caah sifak mi hna sang a simi Rome khualipi sang pakhat kha mei a khangh, mei a duah. an ai an kiomi zoh in tingtang in thla phuah dingah ruahnak an cheu sual le cucu siangpahrang si tung le a tuah a khang tatak mipi cu an hrum an ai an kio an tli an le an rak a donghnak ah chan tun nei le innka hna on piak tun nei ve le neru siangpahrang pa in le cun mipi cu an hong tli thluahmah thinphang than tu na i hla phuah cuahmah mi cu mi mitthli tlak lio le ai le kio hla phuah mi pa cu apawng i mi zapi in van phak than ahcun na cungah neru zeidah kan sualnak um an van ti tatak tikah a thinphang a lau ruahnak a petu kha nan mah nih pe ruahnak nan ka pe ka chim neo caan ti tikah siangpahrang pa na nun sau ko se zeitin dah kanmah bia cun ngaih bal lai mipi nih an ti an i phet chem dih cu lio ah a nupi nih ruahnak cheuh i ka ṭa na tha chia hlah Khrihfa mi nih an khangh ti lo di ko cu ti cu lio ah cun neruan in Khrihfa ho ti si zong thei na lo an sual zong thei lo an sual lo zong thei lo nain thianchehnak ding caah a luatnak ding caah cucu a van hman i Khrihfa mi nih pen tha ko an khangh ko cu ti hna i fawinak a tawinak kan chim si ahcun Khrihfa mi hna cu an tlaih hna thong an thlak hna an hrem hna Men khang hna. Arena timi kolhol cun lutat kuin kan ti lai cu bolung kun cel tuar tia pi kha sila in ngan pi kha sila cu cu mi thong thong an um la tual bantuk pi ah khan tual ngan pi chungah khin Krifa mi azaza in adong an van thla hna i chiandei kha zarhni chung rawl in ei ter ti hna lo ve potam ngai in chiah hna i cucu khrihfami pawl le kan sehter hna lai kan eiter hna lai nuam ngaiin puai zong kan zoh lai tiah an i tim an tuah taktak khrihfa a zaza si ve mi cu an van tlaih hna i ngakchia zong an i teiter zong an i tel mino zong an i tel innchungkhar ning zong an i tel cucu sualnak an tuah maw tiphan man tuah lomi kha kan tlaih in tong ko chiandei cu man tha ciamam hna i an tih tuk ve an tlin le a ki kam bak he a kil bak an vampang ah khin an beng ciamam hna i an ti tuk an kai an ai an shrum an kio Cu lio ah cun Khrihfami hna nih khan mah hlan deuh bak ah khan Peter kha zei kan ti hnga thawngṭha bia chim ding a taan rih caah nang cu Rom khua in kan zamtak ko tiah an ti i tu i Baibal ca kan Marka thawngṭha a ṭialtu John Mark kan timi he Peter in kalṭi i cu lio ah cun Rom khua leng in an van chuah lio ah ceunak in Bawi Jesuh Khrih kha vailam ah van i put ṭhan i Peter nih a hmuh i Bawipa zeidah na ti lai cucu alatin hol cun kua vadis ti khi si bawi su khrih nih lehmi cu rom miphun khrihfa mi hna sinah rom khua ah voi hnihnak vailam ta nak king lai ti tikah Peter nih ka thih za ti kha theih bawipa nang cun a kal ti hnga lo keimah ka kir ṭhan lai ta kir cu rak kir arena timi cel tuar bantuk puai zohnak nganpi arena lutat kunpi cu hong phan i Nero nih thah a timh cuahmah mi chiandeih seh timh cuahmah mi hna ai a kio mi Khrihfa zumtu tete kha van zoh hna i cu lio cun Peter kha au fakpi Nehemiah in Nero pennak cu dih cang Jesuh Khrih dawtnak pennak karh lai timi bia van chim le Nero cu lau ko hodah si te Peter an hruaitu si tlai ve uten tlai asinain Peter an van hmuh bak tikah cun zeidan tuah mipi mizapi kha Khrihfami tuna i a ṭih tukmi ai a kiomi kha zeidah an tuah? Hlan sa ko e. Din tein pakhat nih van thok ciamam le an dihlak te minung a za leng nih cun hla an van sak le chiandeih hmai ah hla an sa le hlarem bu vialte lakah hlarem ṭha bik si. Cu tikah thlaphuah a duh tuk pa hla a sa kho lomi pa nih chiandei seh a timh cuahmi mibupi nih hla an sak tikah a khuaruahhar tuk. Zeitindah hla an sak khawh a ti? Hi tluk i ṭihnungmi lio ah zeitindah hla an sak khawh a ti? They are singing a ti lai ne ru siangpahrang pa kha um awk hngal lo an um. A lau, a khuaruahhar. senan chen nei nih cun a hrial hlei hna lo ve se ṭhiam ṭhiam na a thah di hna minung kan hmai hi saram nen kan ṭi za rua a hmai te takar ei hna lo cu kha tikah nero kha a lungthin ah kha ka thahmi hna ka atang tuk zeidan lo hnga an mithi ruak talik zo ri lai tiah mi zapi lakah zoh ngam lo zan a hngak zan a van phan ciamam le cu zan cu cu zan cu zan ah cun a ralkap pa kha mei in a van tok le thi tein an ruak zong cu minung a za leng si an rak fing thlu man rih lo ve ruak zoh an kal pakhat nu pakhat a bok ta khup um na rak i let mi na khan um le a tam deuh cho bok ta khup in um e mirbu tein an rak thi hoi ai cu tikah Nero siangpahrang pa kha a sivang tuk azia an ni khawh zia azia an thi bu in an mir khawh ti kha a au bak in au Nero nih a rak celh lomi cu zei ruang ah dah hlan sak khawh i zei ruang ah dah an mir khawh timi kha a si Hi bantuk zumhnak nih Jehovah Jireh tiah Pathian bochannak le nawlngaihnak kha a phuan khawhmi a si. Jehovah Jireh ti kha nizan naite ah Khrih ah kan unau, kan miphun hawi hna nih an phuan vemi zumhnak raithawinak theipar cu a si. Hihi Don Moen zong nih God Will Make a Way tiah hla in a hlawi vemi kha a si. Atu lio kan bo ruak ah rawl, in, rawl ul in siseh, rial ul, rian ul in siseh, nun thapnak in siseh aa pumpemi thla a cammi hna i uar law kan ṭha lo. Upat tuk hna. Moria tlangrai thawinak bantuk in si ve. Abraham bangin kan miphun le Khrihfabu nih hneksaknak azik kan ton lio si ve tiah ka ruah i hi lio caan ah Jehovah jire kan ti kho taktak ve hna lai maw? Isak uar a um khunnak cu apa Abraham nih Pathian a zumhnak kha ahkhan a sining vialte a bungh khawh dih ve. Chikkhat cu dai tein um ve lo apa kha bia a hal ko. Tlaihtlor nan dai lo cu apa kha bia hal ko. Zeitin ti kha ka pa mei um, thing a um, raithawinak tuufa tah ti kha bia hal ko kha asinain a pa nih a lehmi bia pathian nih a khan te ko lai timi ah khan aa hrawm kho kan fale hmailei kan ruahchannak a simi our future hope kan ti ko lai cu kan fale hmailei kan ruahchannak a simi hna nih kan zumhnak hi an i hrawm kho ve lai maw Thlantlang khua nih cun an zumhnak teksaknak fak tukmi fak tukmi a tonmi ah duhnung tungin tehte a khan khawh cang. Kan hmailei cuanh tikah minung fimnak, ṭhawnnak le thilti khawhnak he cun a chum a chah tuk. Asinain nizan zongah siseh, nihin zongah siseh, khuaruahhar in lam a kan hruai i a kan hnemtu, a kan umpitu nih thaizing zongah a kan tonpi ko lai. they are singing, they are smiling, azia hla an sak khawh, azia an mirh khawh an ti ve te ko lai. Bawipa nih kan dihlak ca thlo kan chuah piak ko seh. Amen.

Miza kip nih thangṭha tu si. Bawipa Pathian he thukpi in hawikomhnak a nei i a thi le sa a hmang ṭi thawngṭha bia hrawmmi kan nih kan dihlak cungah hin kan pa kan Pathian i dawtnak kan Bawipa Jesuh Khrih vel ngeih zangfahnak Thiang Thlarau hawikomhnak cu

nan dihlak bawipa nih damnak lawmnak thluachuah vanlunak in pe ko hna seh shalom